Salam mähriban doganlar. Giç ýaşaň eziz ildeşler. Öýüňize bereket, ömrüňize bereket. Görşüňiz ýaly, bu günki göni ýaýlymyzy biz başgaça görnüşde alyp barýas. Bu gün biz türkmenistanly daşary ýurtda Germaniýada ýaşaýan owalky syýasy tussag Şeýle-de Türkmenistanyň zyndanlarynyň içinde tussaglar bilen bilelikde diktatorlyk režime garşy başladylan Hereket atly türkmen halkynyň Bileleşik başladan frontunyň ýolbaşçysy on dördünji fewralda özbaşdak hereket edýän aktiwistleň, diňe Türkmenistanda däl, dürli ýurtlarda ýaşaýan dünýä türkmenleriniň wekilleriniň öňdebaryjylary, intelligensiýanyň wekilleri, aktiwistleri bilen bilelikde şeýle-de birnäçe guramanyň, şol sanda Halk Bileleşiginiň goşulmagy bilen döredilen Hereket atly birleşen Türkmen halk frontunyň lideri Akmuhammet Baýhanowyň öýünde myhmançylykda. Şonuň üçin indi kim kime hoş geldiň diýmeli bilemok, ýöne Türkmenim kanalynda gün ýaýlym edip oturamyzsoň, Men Akmämmet Baýramowa hoş geldiň diýäýin. Hoş geldiňiz, Akmämmet aga. Hoş geldiň Döwlet, menem saňa hoş geldiň diýýän. Hawa, Essalamualeýkum, hormatly watandaşlar, dostlar, doganlar we şu programma seredýän beýleki ildeşler.
Sag boluň, mähriban doganlar! Ine şu günki göni ýaýlymy biziň etmegimiziň esasy sebäpkäri şu kitap boldy. Bu kitap Akmuhammet Baýhanowyň öz başyndan geçiren Owadandepe zyndanynda şaýat bolan taryhy wakalarynyň jemlenmeginden emele gelen Bir memuar, ýatlama, taryhy faktlar esasynda ýazylan kitap. Bu kitabyň ady Owadannepede ýitirim bolan ruhlar. Soňky wagtlarda türkmenistanlylaryň arasynda şu Owadannepe zyndanynyň şertleri, şo taýdaky ýagdaýlar bilen baglanyşykly köp sanly Gürrüňler edilýär, temalar gozgalanýar. Şol sebäpden gaty köp biziň ýurduň içinden bolsun, daşyndan bolsun, diňe Türkmenistanda däl, başga ýurtlarda ýaşaýan türkmen doganlarymyzdan hem köp sanda sorag, haýyş, isleg gelip gowuşdy. Akmuhammet aga hakyky syýasy sebäpden Owadanepede bolup gaýdan. Şonuň üçin Akmuhammet agadan sorasaňyz Owadannepäň ýagdaýyny diýip. Şu tema, şu soraglar bilen gönümel baglanyşykly mundan şu kitap Owadannepede ýitirim bolan ruhlar. Onda siziň soraglaryňyzdan öňürti Akmuhammet Baýhanowdan Şu owadan depede ýitirim bolan ruhlar barada maglumat alyň. Akmammet aga, owadan depede ýitirim bolan ruhlar. Şu barada maglumat berseňiz.
Owadan depede ýitirim bolan ruhlar döwlet esasy şol pajygaly bolup geçen waka wa ýigrimi ikinji noýabr iki müň ýigrimi ikinji ýylda bolup geçen waka. Sanjar Watan. Sanjar Watan diýip at goýdular. Şondan soň dörän bir ýagdaý şo esasy ýiten ruhlaram şo ýerde günäsiz tussag edilen adamlaň ykbalyna degişli. Indi olar barada men kitabymda ýazýan-da. Bu kitap Owadan depede ýiten ruhlar diýýär. Ýaňy dogry belläp geçdiň, şol geçilen ýollaryň, tussaglykdaky görülen görgüleriň, kynçylyk, zulumlaryň jemlemesi şu kitabyň içinde dur. Indi bärde diňe bir Owadan depede däl, meniň şo tussaglyga alnyp, Alnan günümden başlap we KGB-niň şo izolýator diýäýdä, sorag edilýän ýerinde köp üç aýlap saklanyp, soňam sud edilip, soňam Tejene ugradylyp, o Tejendenem Şagala, Şagaldan Abdyşükür diýip, ýemäň içinde-de bir örän bir aýgytlaýjy türme bar bu Çärjew şäheriniň içinde. Ady Abdy Şükür bir gapdaly SIZO bolup durýa ýöne esasy jenaýatçylaň esasy retsidiwistleň SSR döwründe saklanan türmesi ýa ondanam geçip hawa indi Saparmyrat Nyýazowam öldi ýagdaý biraz gowşan ýaly boldy welin Yz ýanyndan gowşamyzda, bizi hemme zatlarymyzy, iýmitimizi, ony-muny, muny elimizde bir bir bölejik neme barmy, şeker barmy ýa bir şoňa meňzeş iýmit barmy, hemme zadymyzy alyp, eşiklemizä çenli elimizden alyp, Bizi etap etdiler. Çärjew şäherinden Owadandepä. Indi men bu zatlary gürrüň berýän sebäbi şu Owadandepä gelşimizden başlajak bolýar-da gürrüňe. Owadandepe bizi ugradanlarynda Çärjewden ugratdylar, Çärjewiň stansiýasyndan. Şu bir wagona hreýndeheýin edip saldylar ýigrim bäş adamy. Ondan şu taýda biziň oturan küpämizde, meselem, diýeli bir alty adam bolsa, syýasy tussag bundan beýleki şu taýda sazanlary, retsidiwistler, şol adam öldüren we ýigrimi bäş ýyla höküm edilen türmede oturmaly, şu elmydama Şu ganhorlugyň içinde oturan, gözleri gyzaran jenaýatkärler bilen bizi ugratdylar Aşgabada. Hawa, biziň Aşgabada gelýänimizem bilemzok, hiç zat aýdanoklar, mündürdiler, ugratdylar. Ýa bu nemäň içinde esasy üns berilýän adam biz bolup çykdyk, şu etap diýilýär-dä, etap, bir ýerden bir ýer tussaglar ugradanda etap diýilýär. Ol wagonyň adyna-da Stolipin diýýärler, şu Stalin döwründen Näh? Henizem doganlyk. Henizem şoň ady Stolipin şol. Awa, şol syýasy tusaglary ýükläp Sibire ugradylýan wagonlara Stolipin diýýän ekenler da ony. Indi Türkmenistanda-da şo wagonyň ady Stolipin. Awa, gelip otyrys, aý näme, o residiwistler biz ýaly däl, soldatlar çagyryp, olardan neşe alyşyp ýa sigaret alyşyp, ýolda çaý demledip, o çaýyň, arkaýyn çaýyň içine neşe atyp, çilim çekip, gygyryşyp bolmajyn bolup gelýär. Bizem näme, weý, neme tussaglar, syýasy tussaglar, sesmi çykarman otyrys biri-birimiziň ýüzümize seredip. Hawa, şu taýda meň oturyşymy, neme, arkaýyn oturýanlary nirede bolsa-da, boljak zat bolar Hawa, näme bolsa görüberýäs diýip otyryn, birden biri gelip öňümde oturdy-da diýdi, Meň adym Wolodýa diýip daýan.
Türkmen weli? Ors.
Hum. Ondan gürrüň berdi, Wally Krasnowodskdan ekeni. Men diýdi, goňşym ejemi erbet-erbet sögende pyçaklap öldürdim diýipdir. Ýigrimi bäş ýyl ýyl kesselerine şoň hawa on bäş ýylyny nemede geçirdim türmede hawa bäş ýylam neme režimde oturmaly etdiler ýapyk režimde türmäň içinde hawa ynha indem garaşylmadyk ýagdaýda bizi neme alyp barýalar ynha owadan depä diýip gürrüň berdiler ondan ýaňky oturan beýle gapdalymyzdaky nemeler bar Awuly residiwistler badamyň maňa golaýberişini görüp, özlerini birhili müňkür duýdular. Onuň men aňdym kellesinde eýle-beýle pikir bolan bolmaly, sebäbi ýolda bir gozgalaň dörediň, urşuň şolar bilen, şolary ýenjiň diýen ýaly bir many pikirem bar ýaly göründi-de. Emma ol bir ullakan uzyn adam bir özümiz ýaly hawa bir paýhasly bolup çykdy, residiwistem bolsa hawa şol köpçüligiň içinden meni saýlap meň bilen gürleşip hawa durmuş barada gürrüň ol ýerli hawa men onsoň şygyr ýazýanymy bilip şo şygyrlardan şygyrlaňyzam okap berseňiz diýdi mena birnäçe şygyr okap berdim indi şeýdip gije ýatman diýen ýaly Soňrak bir ýagdaý döredip, başga ýere geçirdi. Soldatlar bile ogluna raýyş eden ekeni. Hawa, ýaş türkmen oglanlar bardy ýanymyzda, dyny ugurdan tussag edilen. Hawa, şeýdip bir obstanowkany birazjyk üýtgetdiler. Onsoň ertir ýene-de bizi birleşdirdiler şo nemes tussaglar bilen Aşgabadyň öň ýanynda. Indi Aşgabada golaý gelemizde.

Gapyň wagzak nemäň öňünde duranyň hemmesi general, uly çindäki ofiserler. KGB-mi, MVD-mi bilemok, biz bilen olaryň kontakt ýokdy, onsoň bizi çykaranlarynda birinji çykardylar, şol nemäni Woronok diýilýär-dä maşyna, şony nemä golaýa getiren ekenler, ondan şo ortada itli soldatlar dur-da nemeden çykaranlarynda. Wagon, hä.
Men haýran galdym, itler üýrmesin goý diýip içip başladyk weli. Syýarat tutdular. Üýrüp duran itler goýdy üýrmesin. Hä, ondan şo taýda men ikinji bolup näme ýörün şo aralygy çalt geçmeli-dä, tizlikde, anaw ylgap geçmeli, ýöredenoklar, ylgap girmeli. Kelläňi galdyrmak bolanok, töweregiňdäkileriň ýüzüne seretmek bolanok ofiserler, seretseň ýa soldatlaryň ýüzüne urup başlaýarlarda. Urup, ýenjip, süýndürip edip soň zyňyp goýberýärler nemäň içinde baran oň içine öl, öllüm-öllümde ondan soň getirip ýene-de bärde urýarlar-da owadan depede-de, owadan depede-de ýene urýarlar. Şo zatlar bolmasyn diýip biz o zatlary bilemiz. Soň syýasy tutlaglar kellämize şat salyp diýýärler-ä türkmençe kelläňi etegine salla gezde ýör-dä diýýär-dä. Şoň ýaly minip Waranowa nemä geldik bu owadandepä. Henizem bileňok owadandepä gelenimizi. Henizem bileňok.
Oň sebäbem şo näme üçin Bul adaty türmelerde waronok daşarda durup düşürip daşardan düşürip salýarlarda zyndanyň içindäki neme o türme korpuslary. A bu ýerde bolsa maşyny bir nemäň içine saldylarda bu korpusyň içine. Ýagny şo taýda şol maşyny saldylar. Görsek şo jaýyň Yşaky etažyna girýän ekeni, ýa podwalyna maşyn girýän ekeni. Şo tusaglary düşürenlerinde-de başga tusaglary görmesin diýip edilýär. Owadan depäniň tapawudyny göräňizmi nähili edipdirler. Beýlekilerden. Beýlekilerden tapawudy, hawa, şo taýda daşarda düşürenok. Kimiň gelenini hiç kim bilenok. Hiç kim bilenok.
Ýüzünem görenok, kimdiginem bilenoklar. Şo taýda düşürdiler. Onuň bir otaga salyp, her kim böldiler, bir on adam eýläk, on adam beýläk-de, eşigiňizi çykaryň diýdiler-de. Hä, onuň egnindäki şyrt ýalaňaç etmeli-dä eşigiňi çykaryp. Şo taýda men nemede şu kitap barada, kitaplar barada, ondan ýolda ýazan şygyrlam bardy-da. Hak-byn diýsem, buny aýalym bilen atamam meni urarlar diýdim-de, elimde tapaýalar. Ondan şony ýuwaşlyk bilen şol içimde etde, eşiklemiň içine dolap, hiç kime görkezmän şol ýeňä zyňyp goýberdim-de, köpçülik eşigiň içine. Ýöne örän möhüm maglumatlar bardy oň içinde. Ýazylan zatlar bardy. Şu kitabyňam bir bölegi bardy, ondan soň köp şygyr bardy. Indi eşiklerimizi çalşyp, başga eşik geýdirdiler, durşumyza garaşyp, owdan depäň eşigi. Hawa. Indi şo eşikler bilen koridordan gidip otyrys, gidip otyrys, gidip otyrys, labirint, labirint, labirint, labirint, o koridordan o koridora, oň arasynda-da Lestnitsa bilen lestnitsa bilen çykýaň, her etažda-da post dur, elleri awtomatly. Soldatlar bu. Hawa, mümkin däl-la neme. Her etaždan etaždan geçeňde-de, her ýerde-de gapa olam nemeli, gulply, demir gulply. Onda şo öňdäki ýöräp barýan ofiser şony açdyryp, hawa, soň indiki etaža baranda onam açdyryp, Koridora girende ony maşdyryp, şol bir örän bir çylşyrymly, eger gaçaýjak bolsaňam mümkin däldi-ä gaçmak o ýerden. Hiç. Onça gapydan, onça postdan, garawuldan. Onça gapydan, onça postdan, onça awtomadyň aşagyndan diri çykmak mümkin däldi-ä. A onuň biri ahyrsoňy eltip bir korpusa birinji etažda ýerleşdirildi-de, şu adam ýadymda on ikinji nomerdi şo wagt. Neme, kamera. On ikinji nomerda ýerleşdirdiler. Onuň ertesi bir sutka geçenden soň kamerany açdylar. Giren ofiserler aýak üstünde durup bilenok, hemmesi piýan. Men soň düşünip galdym. Olar piýan bolmasa sowesti sowesti urdurmaýar-da olar adamlary. Biz günäsiz tussaglarda. Şoň üçin şol şonda sowestini basmarlajak bolup, ýörite içip, şu dik aýak üstünde durup bilenok, hersiň gelninde dubinka bar, girdiler. Şol ýagdaýda urup bilýärmi olar? Urdular.
Meň öňümde Oraz aga diýip bardy, şol eme syýasy tussag, ikimiz bir ýylda doglan ýylymyzam bir birmeňzeş. Şuny bir meň öňümde urdular-ow. Şu her uranda bende haňk, haňk edip özünden gidýärdi. Muň içine-de depdiler. Muny dubinka bilenem urdular. Ýöne adam ölmejek bolsa ölmeýän eken. Adam başy daş tamlasy diýilýäni dogry dahy. Hä.
Bundan öňdäkileriň hemmesini urup ýykdylar, bunam urdular-da. Indi oçurmaga geldi-de. Ä sen kime eýdýäda şeý bäsgelmeçiligi? Ýaňky ofiser, pyýan ofiser. Men ýerimden turup familiýamy aýtdym welin. Hawa, maňa diýdi, ynha diýdi. Ynha şu diýdi. Şuny diýdi telewideniýede aýdyp goýanok, Radio Swobodada aýdyp goýanok, şuň ady elmydam şu taýda çykyp dur diýipdir. Beh, şeý diýdi welin, ýaňkynyň bir ofiseri bar, aýagym bilen döşüme depdi-de şeýle. Hä, menem şo dependen ýaňky amortizasiýa berýän-dä, ular almajak bolup. Bunda-da arkaňy aýtdym-da. Arkamda entäk turman oturan putawlar bar-da, kellemde şartlap. Şu arkan gaýdyp durkamam şol pişikleň bolşy ýaly elimiň üstüne geçip, bulaň üstüne ýykylmaýyn diýip, elim bilen ýaňky demä ýetirenini bilýän-dä, betona elimiň ýetenini. Şolaň arasyna ýykyldym-da. Şo wagt aňyrdan komanda geldi-de, gapyň agzyndan. çagyrýarlar diýip, ofiserleri. Görýäňmi ýagdaý nähili bolýar döwlet. Bu nirden komanda geldi, kim bilýär ony. Şo ýerde stop boldy-da. Ondan bular indi çykyp başlady welin ýaňky Oraz agany elinden tutup göterjek bolýan başga hiç kim ýanyna baranok.
Degmek bolanokmy ýa näme kömek etmegi rugsat berenoklarmy. Her kim salnyrak dur gurby çatanokmy ýanyna barmaga. Ýöne baryp kömek edeňde näme üçin kömek etdiň diýip senem urýalarmy ýa urmazmy. Olar çykyp otyrlar indi. Gapydan çykyp gidip otyr. Şoň çykýanlaryny görüp şony bir ýerinden tudraýyn diýende kellesini näme berip ýatyr-da betona. Demini alsyn diýende. Ony şeýdip baryp, gujaklap göterip turuzyp, nemäň üstünde oturtdym, nara diýerler birinji demesine. Ondan birnäçe wagtdan soň özüne geldi-de. Indi bu gutardymyka diýdik. Ertesi gelip, şu gapdalymyzdaky kameralaryň baryny urup, urup, urup, urup, söndürip gitdiler bular.
Sebäp?
Sebäbi şo gözüňi gorkuzjak bolýar, biziň gözümizi gorkuzjak. Howuňy basmaly. Biziň howumyzy basjak bolýarlar-da. Olaram o wagtlar şo birinji gelende karantin bolansoň şo opşi koridora dykdylar-da bizi. Garşymyzda retsidiwistler bardy-da. Şo wagdanam bulan içinde iki sanysy neme urba çydaman özüne kast edip,

Şo Kanniýe ýaly şondan golubka diýilýär-dä. Gorpedardan şap, şapetardan şap, onda gapdalkalara berip şeýdip. Ony ne ol garawullar nemeler görmeýärmi, bilmeýärmi? Aý olar nit
inçe nit. Sapak.
Görünmeýär, hä, sapak. Ol görünmeýärem hiç gowy seretmesen. Hawa. Ýok, içinde şugulçylar bar-a, olar aýdanok.
Aý edil kameraň içinde ony aýdyp bilýän adam ýok. Hawa, ýöne ol gapdaldaky onda-munda hereketi aýdýanlar bar-da, residivistler. Ondan soň nädýärler, kamerany üýtgedýärler-de, başga kamera alynýarlar-da, o ýerden aýyrýarlar-da. Indi şo. Birden degäýmesinler diýip, hä? Hä, ol birden biläýmesinler diýýärler. Onsoň bir hepde geçenden soň geldi Emmedeň Amoýy. Bizi çykardylar koridora. Men bular ýaly pes däp-dessury entäk ömrümde kitapda-da okamok belgim. Aleksandr Dýumaň Fransiýaň orta asyrdaky bolup geçişini, syýasy tutsaglygyn, neme, Bastiliýa basylyşyny, Hawa, şatagaýarada aýaldan saklan şuny fransuski türme. Bu şatagaýara aýallar üçin bastilýa erkekler. Fiatus olaryň şo ýerde bolan şo ministrlerine basyp olara ilki nahar berip soňam olary ezip agyr günlere nemetişi barda ýöne bu taýda şular ýaly ýagdaý ýok şu bizi etişleri ýaly. Şo indiki hepde gelip çykaranlarynda hemmämizi koridora çykaryp inem menem elliden geçen adama. Töweregimdäde birnäçe adam elliden geçen adam. Ol öňümizdäki ofiserler ol ýaş ýigitler ine gelen amonlar ýigrimi ýaşly ýigrimi bäş ýaşly. Bulaň öňünde hemmesini tussaglary ýalaňaçlap Çuw ýalaňaç edip. Çuw ýalaňaç edip urup başladylar. Özem diňe urmagam däl-a kamera alýar. Be, men-hä peläket diýdim. Bu diýdim, urup, özem keýp etjek-ow bizi kamera alyp diýdim içimden. Onsoň urdular, urdular, şu urýan ýerleri eglin urýarlar, şu egin deňňe, onsoň dyzyň urýarlar. Soňam aýagyň galdyrdyp, şu aýagyň yşagyny urýarlar. Dabanyňy urýarlar. Dabanyňy urýarlar-da şu ullakan neme bilen, dubinka bilen. Ýa urdular urdular kamera neme kamera aldylar soň indi eşigiňizi geýiň diýenlerinde eşigi geýip ýaňky tapiçkamy geýýän welin aýagym bilen tapiçkanyň arasynda bir pružin amortizator bar ýaly-da pružina ýöne ýöne içi amortizatorsyz ýöne pružin bar ýaly Şu aýagym çişipdir-dä. Onda şo nemäni tapyçkany geýip ýöräp barýan gün duýamok ýeri. Ýer bilen özümiň baglaşygmy duýamok.
Eýýäm suw toplapdyr-a? Hä. Onda şuňňar bir erbet bizi nemetdiler, zulum astyna aldylar. Hawa, onda ertesi, şo günüň ertesi şeýle seredýäs welin, garşymyzdaky korpusyň aknolaryny neme bilen warid edipdirler, ýaňky demir bilen. Indi şo aknyň aňyrsyndaky oturan adam ne arassa howadan dem alybilýär, ne asmany görebilýär, ne o Emäň aklyň aňyrsyndaky korpusy hiç zat görüp bilenok. Onam biziň oglanlarymyzyň biri göýerdi-äý, kim otyr, pagat alty bolmasa, bir altyň ýarynda. Şol gapylar, aknolaňyz demir bilen waryt edilen, kim otyr şoň aňyrsynda, ses beriň diýip, Birnäçe gezek biziň oglanlarymyz göýerdi welin aňyrdan jogap berip başladylar-da, Aýna biz, biz pylany, biz pylany. Ondan soň bizem diňläp oturdyk welin, Pylan aga öldi, pylan aga birinji öldi, pylan aga ikinji öldi, pylanyny urup öldürdiler, pylanyny nätdiler diýip, owadanda ýiten, depede ýiten ruhlar diýip at goýlanynyň sebäbi, şu kitaba, şol demir Men Warid edilen nemeleň aňyrsyndan zordan sesi gelýän adamlaň, ruhlaň barada bagyş edilip ýazylan-da şu kitap. Andan oň me biz ondan şu zatlary diňledik welin, kimem bolsa biri aýdan bolmaly-da. Bizi birinji gatdan şu umumy korpusdan göterip, başga bir korpusa zyňdylar, syýasy tussaglaň saklaýan ýeri, ýörite Taýýarlapdyrlar diňe syýasy tussaglar. Biz oturýas. Indi bu koridora girjek bolaňda post goýdular. Kamera goýdular, şu krugly sutka şo kamera koridora alyp dur. Gije gündiz ýazga galýas. Ýazga galýas ondan şo kim kameranyň öňüne barýar. Postowaýam gelip ilenok biziň öňümize. Özüne-de bulam basyp gidýärler. Nemäň daşyň? Gapa. Gapa. Bä. Ony hiç kim baryp açybam bilenok. Hä. Bulammazyň üstündenem gene ştamp goýup gidýärler. Şo nemäni üzäýseler sapagy açanlaryna. Şolar ýaly edip sakladylar-da bizi. A o indi biz syýahat tutulgyň saklanyşy. Onam biz görýädik-dä aram-aram Bizi nime birnäçe gezek çykardylar diýeli prowulka. Prowulka diýen Gezelenje. Gezelenje ol umumy prowul şuny nime gezelenje edilýän ýerler barda. Ol syýahatda olaram şo ýere çykarýarlarda. Ýöne beýleki rel ýapýarlar, beýleki ýollary ýapyp çykaranlarynda şo nähilem bolsa görýän welin bir ýerde eşitdim-de. Aňyrdan ýene ses gelýär-de ýaňky ses ýaly. Bä. Men pylany biz ekonomiski stol eme bilen basylan bardy. Şonda şol koridorda Paýzgeldi Meredow dagy ýa Tanir ýagty bolsun ekonomiki tutuw barada şo korrupsiýa barada aýyplanyp basylan adamlaryň içinde ine şo ministrleri saklanýan koridoryň içinden geçirdiler birnäçe gezek. Ýöne şolaňam içinde bize ýuwaşlyk bilen yş berýän batda. Şo zatlaram men şu kitabyň içine ýazandyr. A onuň Bulan hemmeden şo görünmeýän sesler owadan depäň ruhy da bu. Hawa. Hawa, onuň içinde köp. Ýitirim bolan ruh. Ýitirim boldy. O ekonomiski hem köp hiç diri çykany ýok da. Olar ölüm, ölümini, maslygyny berdiler, berk başlylar soň adamlaryň. Ýöne diriligini bermediler. A ýigrimi ikinji Sanjar meselesi bilen basalanlary, ölenlerini biz eşitdik, şony äkidip Garagum çölüň içinde bilinmeýän ýerlerde çägeleň içinde gömüp gaýdýan ekenler-dä. Şony hiç haçan şony dogan garyndaşam tapmasyn diýýä-dä. Hiç ýerde hasabat alnanok. Hasabat alnanok. Soňam tapylaýmaly. Soňam tapylmaly. Ana şu ýitiren ruhlaram olar. Ýiten ruhlar. Indi şu meseläni men näme üçin şu wagt gozgap otyryn, şu şu taýda bir nemäni ortadan parallel geçiresim gelýär-de. Indi syýasy tussaglaram, syýasy tussaglar bir ýana aýynýar. Olaram ikä bölesim gelýär. Sanjar meselesinde basylan. Syýasy tussaglaram ikä bölünýär. Ikä bölesim gelýär. Sebäbi özüm içinden geçip gördüm. Sanjar meselesi bilen basylan adamlary Aýratyn bir koridorda korpusda saklanýarlar, etažda. Olaryň arasyna hiç kim garyşanok otaýyň. Olaryň nemesiniň, koridorynyň bir gapdaly durşuna neme, näme diýýär, karser. Karserde saklaýarlar. Hüjre-de. Nemäň içindäki, türmäň içindäki türme boldy ol ýa-da. I esasy zulum çekdirilýän ýer hem şo ýer bolýar. Şoň dowamynda şolar. Şo parsyrda diňe oturmaly turup bolanok hä? Ýok, o taýda. Her hili barmy? Her hili bar ýaly. Ýok, oturmaly turup bolmaly däl, edilen dälde o nähili edilen? Owadan nätär karçer, men oturan karçerimde. Meni karçere bäş sutka basdylar. Meň oturan karçerimde Potology örän beýik. Aý üç metrden-ä kändir. Şu şu taýda bir bir bolaýsa ýetmiş santy ini beýikligem elli santy reşka diýerler akno. Demir gözenekli. Ol şu potologyň şalyna edilen. Aşakda däl-de sen ýokarda görmeli däl sen işdäl. Hä. Onuň ýokardan bolsa şol howada alyşmyşlygym ýokda oň üçin. Ha o sebäbi şatda dälde o ýokarda potolokda potolok yssy howada şoýalyp çykýada. Ýagny o daşardaky yssy howada ýörem yssy howa alyşy bilenok ikisi. Içinde howa aýlanyşyk ýok. Aýlanyşyk ýok içinde. Onuň şo demigäňde ýerem durşuna gum. Betonyň üstünden gum basyp gidende, şu tozan, şu odun-lepeňte görünýär. Çägeler şu ýokardan gelip, girip, onuň içini hiç kim syrman, süpürmän, gumam ertlik gat bolup gidende, ondan bu tualetinden, ondan şol girip, adamyň oturyp turandan soň, Soňky girip gatyň näçe girýän diňe oturyp turýar. Bir gram suwy dammadyk. Olaň şu adamzadyň nemesi othody bir dag ýaly bolup gidendä şoň üçin. Ine şeýdip saklaýarlarda. Diňe şony görkezmek adamlary nähili unižaýt etmek. Şu zatlary görkezmek. Ol urmaga, ýençmege, gynamaga beýlede dursa hä? Ol urmakdan, ýençmekden aňyrda durýar. O sebäp moralny psihologiçeskiý görkezýärsiňa bir topar adamyň othodyny. Şoň gapdalynda diý ýatyp turmaly diýýär sen bäş sutkalap diýýär. Men ýatmadym şoň bäş sutkalygyny. Gyz tomusdy, tomus aýlary iýunyň iýulyň onuna basdylar bäş sutka diýip. Hawanyň şu iýulynda bassylar bolýan ýaňky howa-da yssy-da, şol kyrk näçe gradus-da. Basan wagtlarynda şo ýerik sokan wagtlarynda, intäk şo nämä sokmankalar ýaňky, kamera sokmankalar. Bir otagyň içine salyp, ýaňky kameranyň içine salyp, eşigiňi çalyş diýdiler. O garryşikleri aýryp başga bir ýatan guma basyp ýatan eşikler girdi diýilirdi. Ondan ýaňky orabalary neme edýän görýän onuň arkasynda ýazyldy Watan dönügi diýip. Bäh. Indi şutada men şo ýaky böleli ýanym ýerime ýazy aýtjak. Watan dönügi diýip orabalarda ýazyldy. Watan dönügini diýip diýilýän robalary kime geýen geýdirenler? Ýigrimginji Sanjar meselesi bilen basylanlar. Arkasynda bir Watan dönügi diýip ýazyldy. Gapdalynyň balalyklarynyňam gapdallarynda ýazyldy Watan dönügi diýip.
Şeýle eşik geýdirýärler. Eşik geýdirýän ekenler.
Onda men bulary geýmek islemedim. Geýmek islemedim. Birabir gararoba balak tapdym. Birim şo eşikleň içinde örän bir küti materialy şo woýneleň eşigine meňzeş, ýöne Şu olar beýlekiler geýmejek bolup şony her kim gelen şony geýip şony geýip şoň derden ýaňa adamzadyň derinden kirinden ýaňa başga zat duýaňokda egniň ataňda. Bäh. Men aýtdym şu näme bolsa şo bolsun men şuny geýen olar geýmäýin diýdim. Watan dönügini men Watan dönügi däl diýdim öz pikirimçe. Şony geýip çykdym. Onnoň derrew meni sokdular karçere. Karçere sokdular, nerwdenmi nämi bilemok ýaňky suw içesim gelýärdi. Suw ýok, çaýam ýok. Indi basan wagtlary günortandan soň agşamky nemä garaşmaly-la, ujina. Aý ondan zordan çydap şoňa ýetişdim. Onuň Soldatlary geldiler, soldatlaryň gapdalynada ofiser bar, ofiseriň gapdalynada ýene awtomatly ýene bir soldat bar. Hä, olaň gapdalynada ýene biri bar, şo. Basyp almaga gelen ýalylar. Hä, olaň gapdalynada ýene biri bar, grazdan eşikli. Ol şol komitediň adamlary bolmagy mümkinde. Hawa indi şol soldatlara soldatlar bir damja artyk suwam berbilenok. Bäh. Hemme zady ýokarda kamera alyp dur, biram şa e graždan eşikli adam seredip dur olaň näme berşine bize. Aý nahar-a ýöne bolýa-da. Nahar däl oň ady, ýöne adyna nahar diýýärler-dä ujin hawa. Çöregiňem doly däldi, şol bir nemäňem ýarysyny berdiler-dä. Aý ýigrimi gram ýa bardyr ýa ýokdur. Olam adaty çörekmi ýa-da ady çörekmi? Ady çörek.
Ol haýsy undan edilendigi belli däl, ýöne ogranyp ýatyr-da. Gum ýaly. Gum ýaly owrap berdiler. Garagada. Muny berdiler, onnoň bir şular ýaly demir neme çaşkanyň içinde-de ýarty çaý berdiler, ýarty. Ýa indi şuny hemme zady ol naharyny iýen boldum, o žübki näme iýmeseňem bolanok. Içiňem aç bolsa ol has beter diýip iýdim-de, indi ýaňky şo goýup giden çaýlaryny sowatdym-da, Şol gije suwsuzlykdan organizm istoşeniýe etmesin diýip, muny goýdum-da, her näçe ýarym sagatdan dilimi sokýan, içinde saklaýan ýaňky nemäniň içinde, sowan çaýyň içinde dilimi saklaýan-da, dilim öl bolsun diýen-de, dilim gurýan-da, içi suwsuzlykdan, obezwozowaniýe başlaýar-da. Şu wagtam dilimi sokýan şoň içine. Onuň şu dilimi sokup saklap durun, saklap durun, şu dilim pitayçy etsin diýenler, şo suwdan owurtlap içsem ertire çenli suw bolmasa men suwsuz ölerin diýenler, gury ölerin diýenler. Ha ol şeýdip ölýär emme. A gije uky ýatyrka ölýänkära suw ýetmän. Bu hakyky bir türme däl-de, graždan ýagdaýda-da şeýle ýaşyň elliden geçensoň Organizmde suw azalýar-da, köp kişi bilmeýär şony. Gije ýatanda suw bolmaly ýalylar. Şony bilen-ä adamlar. Hawa, onuň bu türme meselesi has agyr mesele. Indi ýaňky iki näçä bölünýän ýeri şu taýda indi. Ýaňky sanjar meselesini aýyrdyk bir ýana, birinji nomer bolup gidýär. Eşikleri şular ýaly diýerler.
Watan dönügi ýazylgy bir ýerde saklaýarlar. Beýleki syýasy tutlaglaryna biz ýaly ýöňkenip sen Awdukulyýew bilen gatnaşýaň diýip basylan adamam kän o taýda. Bularam bir aýra saklanýar we beýleki käbirleri bilen daşary ýurtdakylar sen gaşşet gatnaşýaň ýa sen şu türkmen režimine garşy diýip basylan adamlary ýa-da dyny mesele bilen olaryn ha bir aýratyn nemede sakladýarlar-da. Indi ekonomiçeskiý neme bilen basylanlar Olar syýasy tussag däl. Olar bir giden nähili ministrler ul derejede bolsa-da, ýaňky syýasy tussaglar bilen bulary goşmaýarlar. Olary aýratyn saklaýarlar. Olaň şertleri nähili? Olaň şertleri, olara swidaniýa ýok. Ýöne olara neme geçir, perdaça geçirýärler. Iýmit geçirýärler. Iýmit geçirýärler. Olara iýmit geçirmäne rugsat berýärler. Syýasy tussaglara iýmit geçirmäne hiç zat ýok. Peredaça ýok. Dogan-garyndaşyň bilen görüşmek ýok. Hiç zat ýok. A ýaňkylara geçirýärler iýmiti. Kim ekonomiski bolsa. Ondan kim ekonomiski bolsa, olary şol nämä ugradýarlar, Marydaky bir neme bar, ýer bar o taýda. Näme diýýär? Aý bir kurort ýaly bir leçeniýa alýar-da. Baýramalyň ýanyndaky?
Ýok, Maryda.
Maryda? Hä, o şu wagt şoň ady ýadyma çenok. Şo taýyp ugradýarlar-da leçeniýa. Tip, onuň o ýerde dogan-garyndaşyny görübilýär, iýmiti gowulaşýar onuň şo ýerde. Oňa-da näme geçip bolýar, birnäçe pul berýärler. Oň iň pesi on müň dollar şoňa geç. Onda türmäň içindede korrupsiýa düzgün dowam edýärdi hä? Türmäň içinde Biznes bar. örän güýçli korrupsiýa gürrüň neme dowam edýär. Türmäň içinde meni çagyryp menden pylança million dollary şýodyma geçir diýdiler. Men aýtdym mende pul ýok diýip. Be. Hümm. Ony şolar ýaly derejä ýeten Türkmenistanyň ýagdaýy, Owadandepäň ýagdaýy. Odenlepeň ýagdaýy şol Türkmenistanyň iň erbet zulum görkezýän türmesi we iň ofiserler üçin elitni türme. Sebäbi şo ekonomiski basylan adamlardan pul alýarlar. Hä, bolniçka diýýär Maryda, bolniçka. Hawa, o özüne döşüne kakyp ýören adamlar bar, men syýasy tussag diýip, ekonomiski basylan. Olar nemäň ýarysyny tussaglygyň ýarysyny bolniçkada geçirdiler. Hä, indi bu gün utanman men syýasy tussag diýip özüniň döşüne kakýarlar-da. Olardan syýasy tussag bolmaz. Halkyň öňünde ýalan sözlemek bolmaýar. Sen bolniçkada oturyp oturdyň. Sen syýasy tussag däl. Näme üçin halkyň öňünde sen alýaň? Bütin halkyň öňüne çykyp men syýasy tussag diýmek bolmaz-a sen syýasy tussaglykda basylmasaň. Seken ekonomiski korrupsiýa bilen basylan adam-a sen. Ogurlyk eden adam sen. Sen birnäçe halkyň emlägini, ýurduň emlägini ogurlyk edip sen bu gün men syýasy tutal diýseň nähili bor? Hawa. Ine şu taýda böldük dä indi hemmesini gördüňmi? Hawa birinji ýerde durýar ýaňky Sanjar meselesi, ikinji ýerde beýleki syýasy tutlaglar, hawa üçünji ýerde ekonomiskiler durýar. Ekonomiskiň içinde-de oturan adamlar ministrler. Olaryň durmuşy birinjiden-ä has gowy we ikinjiden hem has gowy. Sebäbi peredaça geçýär olar. Olar bolniçka gidip bilýär. Birinji tussaglara peredaça-da geçenok. Nirdeliginem bilenoklar olaň. Owadan depede ýiten ruhlar Sanjar meselesine we ikinji Syýasat nemede ýaňky aýdan syýasy tutulgyma degişli we ekonomistiki basylan soň yzyna çykybilmedik tabşyrylan ýaňky adamlar jeset tabşyrylan ministre degişli ministrlere. Ol balniçka gidip ýörenler barada men kän bu ýerde ýazan däldirin. Hä. Indi şular ýaly Türkmenistanyň içinde düzgün bozulýar. we şular ýaly korrupsiýa bar türmelerde, ýagny bu zatlaram indi häzir dowam etmek isleýärler ahyryn. Ýene-de dowam etjekler. Köp kişi şu sistemany bundan hem beter, bundan hem beter agraldyp, indi baryp ar almak isleýärler, Türkmenistana ar almak isleýärler. Kimden? Türkmenistana özlerini basanlardan, özlerini tutanlardan. Men näme diýdim şu meselede? Iki müň ýedinji ýylyň dokuzynjy awgustynda çykardylar-a, hawa, onam nähili çykdyk? Men öňki peredaçamda aýdandyryn, biz köp birleşen türkmen herekedini gurnap, meň ýazýan hatlammy Meň ýazýan şygyrlarymy şo nämä goşulan bize herekedimize goşulan ýigitleň üstünden çykaryp diplomatlara žurnalistlere ýetirip şolar bizi çykarsyn diýip alada edip şeýdip çykdyk biz Owazandepeden on bir kişi bolup. Hawa. Indi Owadan depeden çykyldy. Şu taýda bir ýagdaý bar. Ine şol ýaňky Owadan depeden suragyny oturyp çykan adamlar bar-da, suragyny soňuna çenli. Olara Neme tarapdan dünýä möçberindäki diplomatlar ýa dünýä möçberindäki halkara guramalar tarapyndan kömek edilmedi? Olar näme üçin dünýä kömek etmediler? Sebäbi olar syýasy tussag däldi. Kömek edip çykarylan adamlaryň hemmesi syýasy tussag. Hum. Indi şu kitabam näme şo zatlary ýazyp şo zatlary subut edýä. Kitap iki müň egzemplýarda çykdy Moskwada. Kitaby menden sorýalar ýaňam ýazan ekenler nirede okap bolýa diýip. Moskwaň memorialy bar adam hukuklaryna seredýän Şo ýörük biz tabşyrdyk kitabyň galan galanlaryny şo ýörük jaň edip ýa şo ýörük baryp Moskwada bolsalar alyp şo ýerden Şolar bilen habarlaşyp. habarlaşyp hawa ot hiç hili pul gerek däl biz ýöne şeýle hawa adamlar okasyn diýip men rugsat berdim şolary paýlaň diýdim hawa Ony şeýdip şu taýdan alyp bolýar. Galanynam pikir edip göreris häzir internet wariantynam nähili edip biz ony internet wariantyny goýmaly. Köpçülik auditoriýa köp müňlerçe adam, ýüz müňlerçe adam bar okar ýaly türkmenler daşyndaky, içindäki. Ony dörederis ýagdaýy ýakyn wagtda. Nesip bolsa.
Ine aklymyza taýda teswirleri-de bir nemedip geçsek, garap geçsek. Sebäbi Türkmeniň kanalyny biziň teswirçilerimiz alyp barýar. Şonuň üçin şolaň teswirlerini halk köpçüliginiň dykgatyna ýetireli. Diňe öňe! diýen tomaşaçymyz, alyp baryjymyz, Salowmaleýkim Döwlet aga, Akmuhammet aga giç ýaşy diýipdir.
Aleýkim essalam. Garajoglan Türkmen, Essalowmaleýkim mähriban ildeşler, Akmuhammet aga, Döwlet, salamanmysyňyz hemme diýipdir. Sag bol Garajoglan. Aýly agşam diýen bir tomaşaçy, Akmuhammet Baýhanow siz owadan depe, zyndanynda eýranly Ak Atabaý Gurban bilen bir wagtda oturypsyňyz. Şol eýranly türkmen hakda eşidipmidiňiz diýip soraýar. Men ýaňky gürrüňimde aýdyp geçendirin nähili bölek saklanýanyny syýasy tussaglaryň. Hawa, ol Eýrany türkmen mümkin däl görmekde. Ona bir mümkin däl görmek. Hatýa ol Aşgabatda birlişleşen ministrligiňem görmek mümkin däl. Hä, ol ol barada informasiýa ýok. Mhmm.
Garagül diýen bir tomaşaçymyz, Salawmaleýkum Türkmenim milletim halkym Türkmenistan Baýhan halkynyň Bu ýol halkynyň bu ýollarda Türkmenistanyň halkynyň bu ýollarda aýagyna daş, gözlerine ýaş degmesin enşalla diýipdir. Sag bol Garagül. Ýaşuly gaty geçmiş bolsun, geçdigi bolsun diýýä. Keşde bolsun diýip, döwdaşlyk bildirýär Mahommedowa. Aýly agşam näme sebäpden birden owadan nepe zyndany hakda gürrüň bermegi makul bildiňiz? Maksadyňyz näme? diýip soraýar Aýly agşam diýen bir tomaşaçymyz.
Her ýerde syýasat Haçanda ýurtda adamlara basyş alyp barylýan bolsa, repressiýalar alyp barylýan bolsa, syýasy tussaglaryň ykbaly şu halkyň iň agyr çekýän zulumyny görkezýär. Olam nirde görkezilýär Türkmenistanda? Owadandepede. Muny aýtmagyň sebäbi Türkmenistanyň halkynyň Türkmen halkynyň çekýän zulum barada gürrüň etmek. Ana şo sebäpden biz ony aýdyp otyrys. Ýa we oň kim ony etdirýä şony? Şo zulumy çekdirýä halka. Ýene kim şo zulumy men çekdim diýip ýalan sözleýä. Şu zatlar üçin aýdyp otyrys. Ýene soragyňyz bolsa beriberiň. Aha. Sag boluň.
Garawul. Dogry, Owadandepe owadan bolany üçin halky ibermediler diýýär. Ady ýaly owadan bolman bolany üçin iberenoklar diýýär. Ýöne ýöre iberenoklar diýýär. Aýly agşam zyndanda Azatlyk radiosyny Diňlemäge mümkinçilik barmydy diýip soraýar. Owadan nepe zyndanda ýokdy. Ýöne örän gowy sorag berdiň. Şu kitapda-da ýazylgy şo mesele. Meniň bir radiom bardy. Muny Abdulkerim Magzum syýasy, politik maňa ýörite sowgat beripdi. Şony men nemede otyrkam, umumy koloniýada otyrkam, ilki başda tutuwlyk başlan wagty, neme, türmäň başlan wagty, türmä salan wagtlary, şony men öýden getirmäni haýyş etdim. Şo radiony Tä nebeden çykarýançalar, Abdyşüküre ugradýançalar gije garaňky düşende, sagat ondan soň potolokda gizleýärdim şony. Özümem ýörite ikinji nemede, gatda ýatýardym. Hemme kişiler ýatandan şony ýokardan yşak alyp, ýuwaşlyk bilen şony açyp Azatlyk Radiosyny diňlärdim, Doýçe Welläni diňlärdim. Hä. Dünýäň ýüzünde syýasat nähili gidip otyr, şony diňlärdim, ruslaň täzeliklerini diňlärdim. Indi şo radiony nähili alyrdym men? Gije gelip, duýgyn, duýgyn, duýman otyrkak, bize etap diýdiler. Ondan men şo etap diýenlerinde hiç zady Goýmana, goýup gaýtmana kaýyl hemme zadym, ýöne radiom bilen şu guşagymyň içindäki duran şygyrlarymy goýasym gelmedi. Şygyrlar nähilem bolsa guşagyň içinde bildirenok, radio kiçem bolsa bildirýär-de. Şo radiony ýaňky şo ýerde galýan ýorgan-düşegiň içine dolap at diýen ýerlerine atdym şony. Sallatlara-da ümledim. Şo radio men Azatlyga çykamdan soň Aşgabada getirip tabşyryp gitdiler şony. Şo radio meň elimde boldy, ýöne men ony göterip getirmedim bärik Ýewropa, öýde goýup gaýtdym. Türkmen hereketiň simwollaryndan biri. Biri. Hä, adam, radioň ady Sony.
Kiçijik radio ýöne onuň sistema alyşy örän güýçli bolansoň hawa şony şo ýerden diňleýädim-de şu çölüň içindäki zyndanyň içinde ýatyp diňleýädim şony. Hawa bu Ýowşan Annagurbanyň köp çykyşlaryny diňleýädim. Hawa, Döwlet Baýhanyň çykyşlaryny diňlärdim biz bar. Täjigulyň çykyşlaryny diňlärdim. Köp biz barada. Ondan görde iňlis dilinde-de çykyş edýär biri şo taýda Brýus Panner diýýär. Ony diňlärdim. Hawa, şolaň köp Türkmenistanyň syýasaty barada we syýasy tutuwlary barada aýdýan zatlaryny diňlärdim. Türkmenistanyň Nyýazowyň režimine garşy onuň üç sapar kabul eden Nemesi bar. Karary. Karary. Şonam men diňledim. Üçüsinem diňledim. Şol nemede syýasatda diýip basylan ministrleri, Şyhmyradowyň neme gruppasyny boşadyň diýip talap edilýäni, şonam men şo wagt diňläpdim şoň üçüsinem. Özüm barada-da köp zatlar diňleýärdim şo radiodan. Indi
tomaşaçylarymyzyň haýyşy bar, şu efirler gaty uzak, uzaga çekmesin diýip haýyş edýärler. Şonuň üçin häzir biz elli minutda bir seredeýin täzeden girip dowam eder ýaly sorag neme sorag jogaba. Şonuň üçin häzir bir Mähriban doganlar, gadyrdan tomaşaçylar! Köp sanly daşary ýurtlardaky biziň tomaşaçylarymyzyň ýagdaýlary, mümkinçilikleri çäkli bolansoň, bir sagatdan aňryk geçmesin, eger mümkin bolsa, ýaýlymlaňyz diýip haýyş etdiler. Şony alyp, köpeldip, bölekläp hem etmek kyn bolýar. Bir iki, iki ýarym sagat, üç bolýar. Şoň üçin bir sagada ýetmedin diýdiler. Aýyplaşsam, şoň üçin häzir biz çykyp täzeden girmekçi, ýöne by efiriň aşagyndaky teswirler ýitip bilmegi mümkin. Şoň üçin häzir şeýle bir men göz göz aýlaýyn, gaty neme bolmajak bolsa, gaty bir wajyp tesiri bolmajak bolsa, eger mümkin bolsa sizden haýyşym häzir täzeden girjek efirimize öz teswirleriňizi kopýalap täzeden iberseňiz minnetdar bolaryn. Şoň üçin şu taýda birki sany teswire seredeýin. Indiki efiriň başynda sorar ýalylar. Geçmekde Garajaoglanyň köpräk ýörmesi bar. Garajaoglan gaýtalasaň minnetdar bolar. Onda Owadandepede ýitirim bolan ruhlar hakynda owalky syýasy tussag merhum Abdykulyýew, Abdylkerim Magtym liderlerligi bilen bilelikde syýasy göreşde bolan Owadanepede ýitirim bolan ruhlar, ýatlamalar, taryhy faktlar kitabynyň awtory şu günki günde Hereket atly birleşen türkmen halk frontunyň lideri Akmuhammet Baýranow bilen Owadannepede başdan geçiren ýagdaýlaryndan Ybarat bolan maglumatlary, gürrüňdeşligi şu birinji bölümimizde käbir teswirlere, soraglara jogaplaram şunuň bilen jemleýäs. Häzir täzeden efire girýäs. Täzeden efire girenimizde durşy bilen siziň soraglaryňyza jogap berýäs. Şonuň üçin Garajoglan we beýleki teswirçilerimizden haýyş edýän, teswirleriňizi kopiýalap, indiki ýaýlymymyza Bolsaňyz minnetdar boluň. Nesip bolsa, ine Ahunmed aga-da aýtdy, sowraglaryňyz bolsa arkaýyn beriň, men jogap bereýin diýdi. Ikinji bölümimize garaşyň, häzir ikinji bölüme girýäs.